Hao, Maja, o nyaka'ng mo? Ke be ke tlile go bona wena, moratiwa. O tlile go bona nna? Heban, xonong e be o nyaka'ng ka rumong ya ga Lulu? Ke tsene ka mo rumong ya Lulu ka phušo, be ke nana gore ke ya gago. Maja, o na le dreyes ka moka o tla mo rumong yaka. Xonong go diragetše'ng gore fo timela lekgono fela? Moratiwa, tlogela drama hle, ga se ke tšee nako e telele ka mo rumong ya Lulu. Oo, ga ne bile be o dutše le yena. Love, ke rile go bona gore ke room ye rong, ka napile ka tšwa. Maja, gape taba tša gago a di kwale, ga ne wa yo rata maaka so. A se gore ke rata maaka. Wa tseba ebile wa mbora wa kwa. Yo!
Love, e re ke ye toilet, re tla bolela ge ke fetša. Le nna ke ya toilet, ha re tsamaye ka moka. ya ne wa tseba ke fila o ka re maja o mpotša maaka a se gore dilo tše be ba mpotša tsona ka yena le lulu ke nnete mara ya ke swanetše go thoma go ba hlokomela o ka re ke a bapalwa mo go na le motho
Love ga ke nyake re elwa re loša ke dilwana tša go sere selo.
Maja, gabotse go na le seo se diragalago magareng ga gago le Lulu. Manto gane o ntše a jwang mara. A ke tsa ebile ga ke tshepe gore ke wena o ka nnaganela ndilonyana tša mohuta o. Ye madota, tšone ngwae o kwata. O se ka mpotšiša gore why ke kwata ka gobane dilo tse o di bolelago di a nkgopiša. Maja, ke kgopela o tsamaye. Ke re tsamaya.
Mantwa, a o ngolobsela yini Maja? Ranzo, wa tseba Maja o ntenne. Hei, ke kwele go lekane man.

eish wa tsaya dilo tse tša go pataganela dipoto le di-roommate tše a se tšona wa kwa yo

And e be test ya borona ya mafelelo mo ke no rapela gore ke qualify yo ngwala exam. Gape go fedile ka nna ke tšere di zero ka test ya mmetse. A re no emela Friday mona re bone di semester mark tša borena gore tsamaya bjang. Ka mo gape nna o ka re ga ke tlo qualifya go ngwala di module tša ka ka moka. Maja a pone o feteng module ye five mona o ka palela ko qualifya mo module o ka se te wa e registera next year. Ka mo monna gape go fedile ka nna.
mogwera a fa re o phasa mara gape test ele ya today e be e le bothata yo
test ele e be e sa babe ka kuju man a re tlogele tša test mpotšhe mo go diragalang magareng ga gago le maja O ra ka eng ma ntwa? Maja e be a dira eng ka kwa rumung ya gago maabane mosegare? A, mogwera, tlogela drama. Nna ga ke nyako o nagana tše dintši. Ke nyako o khutšiša monagano.
Nna seo ke se tsebago ko gore nnete yona ke tlo e tseba go sekgale. Ga go direge selo magareng ga ka le Maja. Mogwera, ke a go rata, nka se go tšeele boyfriend.
ka mo tseba pelo ya ka ya baba a ke qualify go ngwala di-module tša ka ka moka go fedile ka nna a wa roskaba ka mokgoo bjale o to bona o rile ene mo ebile ke gopotse le go ya gae ke tla re ke duletšeng mo sona nto toela sekolo so Ka mo pelo ya ka ya ba gape basari e tlo ntlogele ene university e tlo ngana ke registera ngwaga o tlang. Ke twisisa bothoko bja wara mara nna ona ntho ke tlo thusane ka yona. Mma o kwa bohloko ge ke mmotša gore ke tlogela sekolo ebile o tla ba nkiša ngakeng a nagana gore ke loilwe. Wena e ne o tsamaya o nyake mmereko wara bo ka se no dula mo kgedi selo wa loba. Monna, E re nna ke reke borotho, mone ke lapile wa bea everyday, nka se a bee nasa. E re nna ke šale ke nagana ka mathathaka. A o to loka wa ra maja, o se ka wa twa bothoko ka mata le wena.
Ka mo, gane e be o re o ya kae? Ke be ke mo tseleng ya go reka borotho, so ka bona o dutše moo, ka re ke tle moo wena. Eish, wa rra, gape monagano wa ka o lapile, ke be ke bala bošego ka moka.

Mn, o dile gabotse wa bana. Gape nke be nno le wena o sa qualify go Alexa. A bomme ba ke don't bolaya. Mo la ke sa qualify. So ma ge re o tlo dira bjang ka gore yena sekolo se mo paletše. Go tole ba ke re o nyaka mošomo mna. Go tole ba ke re o nyaka mošomo. E bile ke kwele ba re ba nyaka batho ka kua radiong ya university ya rena. E ape mašo na le talente ya go ba presenter. Da mane wa ba kudu. Maybe ba ka mo tšea. E re ke tlo feta ka mo thagosetša ke feta kua roomong.
E re ko bona maja gape ga a teko gabotse wa kwa taba ele ya go se qualify go ngwala exam e mo kwešitše bohloko o nkgopišitše yena mara swanetše gore ke mothekge ge dilo tša gago di sa tsamaye gabotse
modimo gane gore o sa hlo sa nrata wa tseba dilo tša ka ga di sepele gabotse pelo ya ka yona e bohloko ke dire jwang mara modimo wa ka ke e gae goba ke nyake mošomo ka gobane ge e le sekolo sona se mpaletše lula ke re re kwane gore o ka setle mo rumong yaka lehono moratiwa ke be ke tlo bona wena ke be ke tlo checka gore o shapo na
lulo ga ke shapo bophelo jwa ka bohlakahlakane ka lebaka la go setse mere kwa sekolo serious maja wa ka go tla loka ka moka re ya tseba gore bo senyako tla university o tlisitse ke gore bazari re fa tšhelete ake
E be ke nagana gore ke tlo no tijela tšhelete ya ke ya bazari without any stress. Lena le betha le patelela ke bazari. Nna ke sa patelela ke batswadi. Lulu, wena o kaone ka gobane o ya go ngwala exam. Nna ga se ke qualify. Nna ga se ke qualify go ngwala maths. Wa tseba a ke tsebe gore ke dire jwang. Ke ye gae goba ke nyake mošomo. Gae gona o se ka ba wa ya maja. O bolaya bommago ka pelo. Gape ba nyaka o tsena sekolo. Lulu, ke nyako robala ke khutše taba ye e ntshwariša stress.
Maja, bula lebati le ke a tseba gore gona ka morumong ya gago bula lebati my love.
yo gape ke feitše trial a fa ke tlo kgona go qualifya go dira medicine ngwa go tla go he gape ke tlo bona nnete mo